Hello guys Como bay? So Mi sa mi ta looking kind of crazy girl pa ka mi workout Anto mane semper den mi workout un freaking realization a bin So excuse mi cu mi ta looking all kind of crazy mi ta bay ta mane full ariba aki aki bo mester a mester hasi set ups nan a mester crea space Anyways mi quiero share cu bosnan eigenlijk umm Un realisashon ku mi tabata tin during my workout which ta eigenlijk e concept di borrowing from your future self algo ku mi a aplika anto ku a yuda mi hopi specialmente mane awe pasobra mi ta tin mester di esei awe pero e concept ta eigenlijk ta ku mane bo ta fia di bo futuro bo ta fia di bo futuro mes. Dus, kiko esei ta basically ta mane un voorbeeld ku mi por duna na bosonan di awe ta ami no ta outa kier a work out mane ami erg no ta outa kier a work out no ta bo sa mi djis no ta di ngani work out so e uniko manera ku mi a motiva mi mes pa work out ta Dor di pensa di mi futuro, den e sentido di pensa kon mi kier pa mi kurpa zita raight, kon mi kier pa mi kurpa sinti, kon ami kier sinti, kon mi ta bay, you know how I'm gonna feel ora mi pone e dress on, anto lo bo sa mi ta wak mi ta wak mi ta wak mi body ta mari flexing, anto mi ta sinti mi tone, anto mi ta kumisa sinti great, anto mi a kumisa mane eh bai dip den e pensamento einan di kon mi lo sinti den mi futuro kaminda ku mi tin e body ku mi tin anto mi ta mi ta kaminda mi ta desea di ta e mental y emocional anto ma usa esey pa ta mi motivacion pa mi por train den e momento presente. pasobra den e momento presente mi eigenlijk no tabata kiet'é. Anto esei ta mesun kos den e videonan anterior, kaminda mi ta papia ku bosnan over di manera am krea motivashon. Kon bo tin ku krea motivashon pa bo mes? Wèl, bo por krea motivashon pa bo mes dor di Basically borrowing di bo future self. Dus dor di bai den bo futuro kaminda ku bo tin e kos ku bo ta desea di tin, an ta imaginá kon e personae lo sinti, kon e personae lo feel, kon kiko lo ta diferente, kon kon diferente lo ta. Antora full visualize bo mes òf mane no solamente visualize pero feel bo mes pa ta den e momento ei. Anto mane bo sinti un tiki energy subi di biaha laga e energy keda ekspandé ku e ta yega na e momento ku den e presente bo ta sinti motivá pa hasi lokual ku bo tin ku hasi. Otro manera ku e concept ki nan tambe por wòrdu apliká ta ora ku manera un vòrbeldka manera hendenan semper ta bisa manera. E mihó yam pa kominsa bo pensa wòrdu di kita mane studi afó, òf ora ku bo ta disidí di sa hasi un préstamo pa un kas òf un préstamo pa un outo. Bo oportunidat di bai bank konta bo hasi un préstamo ta pasobra den e rato, sea bo ta konsiente òf inkonsiente, bo ta disidí di tròst bo mes ku bo ta bai tin e plaka den bo futuro pa paga e debe ei. Anto klaru ku den e presente bo mester tin e trabou, bo mester tin e kapital, anto bo mester por tin e manera ku bo por mustra ku bo por paga e debe ki den e futuro. Anto'bra p'esei hopi bes bankonan ta pidi manera pa wak si bo tin tantu aña trahando na e trabou, kuantu tempu bo tin ku pa demonstrá ku ta algu sigurá. Dus lokual ku e banko eintlik ta hasiendo ta trusting den bo future self. Ku bo lo kabi paga e e debe kinan pa bo tin bo outo. Dus, in, sea si bo ta konsiente di dje òf nò, indirektamente lokual ku bo ta siendo ta konfiando den bo future self pa sa ku bo ta bai tin e plaka òf bo ta bai tin e kos ku bo mester pa bo por tin hasi e préstamo òto tin e kos einan ku bo ke tin. Bo ta disidí di tròst bo mes asina hopi pa hinka bo mes den un debe, fiando tantu plaka, pasobra bo ta bo ta sigurá, wèl, bo no ta sigurá, pero bo ta sigur den bo mes ku den un futuro bo ta bai tin e sèn pa paga e debe kinan bèk, e préstamo kinan bèk. Anto kiko ta e garantia? Ta e estudio. Tòg, pero si bo a ke man'é on a higher level, ta ku man'é e djis pasobra bo ta studia no ta garantisá ku bo ta bai por paga e koe. Ban papia ku man'é ke ta. Djis pasobra bo ka bin studia e no ta nada di esei no ta garantisá. Pero e echo ku bo ta disidí di tòg wèl hasié ta pasobra bo Bo tin algu den bo ku ta konfia anto kere den bo mes asina hopi? Ke sa ku den futuro bo por hasil'e? Anto ta esaki ta un konsèpt ku manera e ta ègt yuda bo grow manera bo confident òf bo courage. Pasobra e ta tuma kurahe pa hasi konanki E ta tuma korahe pa hasi un preson. E ta tuma korahe pa bai biba fu. E ta tuma korahe pa hasi mane un exercise of un workout of follow un mane un plan of un meal of whatever it is ku bo tin ku hasi. Nada di esei no ta fásil. Anto hopi bes den e momento nos nos den e momento kiko mi ke men ke sei ta den e presente nos no tin e gana, nos no tin e motivashon òf nos no djis no tin e tròst. Pero bo me pero bo mester krea e tròst einan den bo mes. Anto e úniko manera ku bo ta krea tròst einan den bo mes ta krea ku manera. Kere den Dios. Kere kere ku Dios ta den bo anto e plana bo, e ideanan ki anto e posibilidatnan aki pa ser sa ku bo kene, anto e sa ku bo por. Mane letterlijk, e ta mane letterlijk pensando. E concept kinan bo por aplica den otro manera mane dor di pensa mane, si Dios a na mi e idea kinan ta pasobra den un futuro e koki ta bai sirbi mi, e koki ta bai yuda mi, dus lami djis hasi awor aki. Anto esei ta hopi bes ora ku manera un vorbe ta ora no un vorbe koke ta un factual ora ku manera Michael Jackson ta ta bisa manera e tata haña idea anto e mester a manera bai e studio of bai hasi lokual ke mester a hasi e momento ei awo anto mi ta kòrda henda nan rònt di dje pasobra mi ta tok in de documentary Hena na Ranijé ta ota bisa manera dikon e ta ota asina desesperá pa bai hasi e idea awor aki òf pa ehekutá òf pa e graba e koi awor aki. Manera dikon e prèshra di manera e mester ta hasi awor aki ta pasobra e ta ota bisa ku manera si no prens ta bai haña e idea, si no otro hende ta bai haña e idea. Anto e koi ta asina factual pasobra nos ta manera tin un conscious ku ta manera beza ta kompartí tur ideanan aki ku nos. Anto dependiendo e persona cu ta den e frecuency, anto cu lo ta e prome pa tuma e accion ta esun caminda cu lo manifesta e idea. Mane, Pa traha un telefon, mi ta bet bo cu no tao tin un persona so a bin cu e idea ei, tao ta tin miles di hendenan cu a bin idea, cu e idea ei. Pero solamente tao ta tin un persona cu a tuma e accion anto a confia den e vision pa haci e idea ei un realidad. Un otro ehempel di esei tambe ta Steve Jobs. Ora ke, Steve Jobs ta un, un visionary. Pero e no solamente tabata un visionary ke tabata kon sinta visualize, pero e tabata tuma e akshonnan papia ku e hendenan, papia ku e, e producernan pa krea e iPhone, anto pa krea e, e vishon ke tabata tin di e iPhone. Dus. Mi kier a comparti esey cu bos nan pasobra e ta hopi importante pa mane ora cu bo ta den un momento cu bo no ta motiva, bo no tin gana di haci algo of bo ta dudando den bo mes bo por pensa ok bay den bo futuro door di visualize going within a ta pensa si bo ta confia bo mes y si bo bo ta confia bo mes pa tin e pasa cu den e futuro bo ta bay tin locual cu bo mester tin Ku lo bai hiba bo n'esei. Dus, si ta bale la pena ora ki den e presente pa tuma e risiko òf pa tun buta bo mes den e posishon i nan hopi uncomfortable pasobra bo ta konfia i sa ku den un futuro bo ta bai por hasi tonto ki bo ta bai tin e lokual ku bo mester tin, bo ta bai tin e fen, bo ta bai tin e posibilidatnan, bo ta bai tin e e resourcenan, e equipment, whatever it is. So, mi djis kier a share esei ku bosnan pasobra hopi biaha manera tur kos ta bai bek na kon hopi bo ta konfia bo mes i kon hopi bo ta konfia ku den Dios. Sea den ki dios ku bo ta keda, sea bo ta kristian, katolik, moslem, huda, like hudas, like, pasobra even the devil believes in God. That's that's that's the thing! Dus it doesn't matter den kico bo ta kere den dje, pasobra bo believe ta bo believe y tur hende tin derecho na nan mesun believe, pero lo cada bes cu bo ta den situacion of circunstancia, puntra bo mes con hopi bo ta confia bo mes cu den e futuro bo ta bay tin locual cu bo tin cu pesey awor aki den e presente bo ta willing pa tumba bo mes pa buta bo mes den un situacion riesgoso, pasobra et un riesgo, et un riesgo. Pa hasi un préstamo e ta un riesgo pa bai afó anto bai hasi kosnan ku nunka bai yegi hasi. E ta un riesgo pa man'é kuminsá algu nobo. Realidat ta ku nada no ta garantisá. E úniko kos ku ta garantisá ta kon hopi bo ta tròst bo mes ku bo por hasié lé. Anto anto den esei bo por bai den bo futuro, anto borrow of fia di bo future self, e confidence, e e courage, anto e e seguridat ku bo ta bai tine, pa asina den presente bo por tuma e riesgo, bo por. A hasi lokual ku bo tin ku hasi. Bo ta bo mes den situashon ku kisas ta un tiki uncomfortable, pero bo sa ku den futuro bo ta bai tin lokual ku bo mester, dus bo no ta wòri pa ta comfortable awor aki. Paso asina hopi bo ta konfia den bo mes pa tin lokual ku bo tin anto pa yega unda bo ta bai yega. So, esei ta video ku mi kier a komparti ku bosnan. So, la mi bai ka biba mi mi tin mi bai baña cuz honey, this is not it. Mi ta wak bosnan ta e siguiente.